Guten Morgen, Damen und Herren. Merci vielmals, dass ihr kommen seid für Pressekonferenz für den Startschoss vum Vëlosummer 2020. Wie Dir wësst, ass eng Kollaboratioun tëschent dem Mobilitéitsministère an dem Tourismusministère fir d'Lancement vum Vëlosummer 2020, Joer wou Sech perfekt areit an d'Saison vun Lëtzebuerg, dat ass Vakanz. Lëtzebuerg, dat ass och Vakanz a ganz villen Hinsichten gekuckt. Lëtzebuerg ass Vakanz an eben dëst Joer och ganz speziell Vëlosvakanz. Do ginn et eng ganz Rëtsch vun Projeten op déi ech nach wäert agoen, mee Lëtzebuerg, Dat ass Vakanz, ass virun allem mol en Internetsite, one hundred things to do Punkt LU. Dir hutt och eng Broschür, wou ee gesäit, wat een iwwerhaapt alles kann touristesch zu Lëtzebuerg maachen, wou et eng Panoplie vun Aktivitéite ginn, déi e feste Programm sinn, déi een also all Dag, all Woch hei zu Lëtzebuerg kann erliewen. Mee Lëtzebuerg, dat ass Vakanz, Och am Kader vum Vëlofuere, Lëtzebuerg ass och e Vëlosland a wéi Der wësst, ass jo och am Regierungsaccord eng vun de Prioritéite vum Aktivtourismus de Vëlostourismus hei zu Lëtzebuerg. Lëtzebuerg huet eng ronn 100 Kilometer Vëlospisten, déi elo scho funktionéieren. Dat sinn nationaler. a regionaler, mat enger eemoleger, mat enger eemoleger Natur, déi ee ronderëm gesäit, eemoleg Siten, déi ee ka begéinen, an ofwiesslungsräich Landschaften, déi eben déi verschidde Regiounen hei am Land matenee verbannen. Dat gëllt also fir Touristen op där enger Säit, awer natierlech och fir Residenten, déi zu Lëtzebuerg wëllen Vakanz doheem maachen. De Vëlossummer 2020 ass also wéi gesot en Zesummespill vu Mobilitéitsministère mam Tourismus, wou mer kucken, fir Lëtzebuerg eben anescht kënnen ze promouvéieren, anescht kënnen ze weisen, dass een also ganz flott kann hei zu Lëtzebuerg en Tour mam Vëlo maachen an domat eben och säi Land kann entdecken. Ab dem éischten August sinn eng Rëtsch vu. Stroossen hei am Land gespaart. Et si strategesch wichteg Stroossen, déi gespaart sinn, wou den Här Bausch mat sengen Ekippen och gekuckt huet, dass et Stroosse sinn, déi iwwert de Summer manner frequentéiert sinn. Et si Stroossen, déi awer och ganz wichteg si fir verschidden Ubannungen ze maachen, Ubannungen un national Vëlospisten, Ubannungen un aner Regiounen, dass een also kann riicht vun enger Regioun an déi aner fueren, dass een also kann zu Lëtzebuerg en Tour mam Vëlo maachen. An dat Iwwert de ganze Mount August verschidde Pisten, an ech wäert elo nach eng Kéier drop agoen, sinn de Weekend just gespaart. Aner Piste sinn de ganze Mount August gespaart, fir déi verschidde Verbindunge kënnen ze maachen. Ech wëll op dëser Plaz awer och deenen 18 Gemengen e ganz grousse Merci soen. Dir fannt se och op der Kaart, wou mer wëlle Merci soen, dass se sech bereet erkläert hunn an de Sënn och heivun gesinn hunn, fir eeben hir hiert Duerf, hir Dierfach, déi matenee verbonne ginn, anescht kënnen touristesch ze valoriséieren, touristesch ze valoriséieren, andeem se eebe grad déi Verbindunge kënne maachen, wat och e ganz groussen Atout natierlech fir d'Hotellerie, d'Campingen, also alleguerten d'Hébergementsstrukture ronderëm ass, nämmlecht wéi awer och fir de ganze Commerce. Et ass jo flott, wann een ëm dës Zäit, a grad bei engem Dag wéi haut, wou et 34 Grad solle ginn, kann duerch eng Regioun fueren, an da gesäit een ëmmer op all den Terrassen Vëloe stoen, wou Leit en Tour duerch Lëtzebuerg, duerch Lëtzebuerg maachen. Et passt och ganz gutt an et reit sech an an déi ganz Strategie, déi mer hunn, fir den Aktivtourismus an de Vëlostourismus hei zu Lëtzebuerg ze promouvéieren. Dat op där enger Säit mam Site movewecarry.lu. Dat ass e System, wou een de Bagage vun engem Hotel an deen aneren Hotel transportéiert kritt, deen ass den 23 Juni lancéiert ginn. Och do gesi mer, dass scho ganz vill Gepäckstécker duerch d'ganzt Land transportéiert gi sinn. Et ass e Service, deen dëst Joer gratis ugebuede gëtt. Also all Tourist oder Resident, deen en Tour mam Vëlo duerch Lëtzebuerg wëll maachen, huet also d'Méiglechkeet, vun engem Hotel, vun engem Camping an deen aneren seng Valise gedroen ze kréien. Dat, wéi gesot, dëst Joer am Kader vum Neistart och fir näischt, fir datt een ebe grad déi Promotioun vum Tourismus heiduerch ka maachen. Natierlech passt et awer och ganz gutt bei de 50 Euro Bong. Et ass ideal, datt een elo kann net nëmme säi Gepäck säi Gepäck transportéiert kréien, mee mam Bong vu 50 Euro kann een och ganz flott eng Iwwernuechtung maachen op engem Camping, an engem Hotel, wou een also hei en Tour vu Lëtzebuerg ronn ka maachen, dat mat dem Vëlo. dee ronderëm ka circuléieren, d'Gepäck gëtt transportéiert an et kann een säi 50 Euro Bong och nach an enger Structure d'hébergement hei zu Lëtzebuerg aléisen. Vum deene gespaartene Stroosse kann ee soen, datt d'Stroosse fir den normale Verkéier gespaart sinn, datt et awer esou ass, datt natierlech d'Résidents, d'Anrainer och weiderhi kënnen doduerch fueren, d'Machines agricollen kënnen och do fueren, an op där anerer Säit, nach ganz wichteg ass, dass eben och natierlech déi normal Verkéiersregelen op deene Strecken, déi gespaart si fir den allgemengen Trafic, awer trotzdem nach zielen. Dat heescht, och do zielt de Code de la Route op deenen designéierte Plazen. Et sinn och eng Rëtsch vu Bussen, vu Zich, pardon, déi organiséiert sinn, dass een nach méi kann Vëloe mat transportéieren, soudass mer wierklech eng ganz flott Connectivitéit tëschent deene verschiddene Regiounen, Fannen muss een och dozou soen, dass déi Pisten, op déi ech elo wäert agoen, déi sechs Tier, déi Verbindunge maachen, déi sinn net speziell geschëldert dëst Joer. Et sinn also keng spezifesch Schëlder opgestallt gi fir d'Vëloen ze weisen. Natierlech sinn awer d'Route barrée Schëlder an all déi Saachen, déi sinn do. Mee et ass net, dass déi Schëlder elo extra fir Weekender respektiv fir de Mount beschëldert sinn. Ech wëll op dëser Plaz och e ganz grouse Merci der Ponts et Chaussées soen, déi sech ganz vill Méi gemaach hunn, fir d'Stroossen ze designéieren op där enger Säit, op där anerer Säit awer natierlech och déi sëlleche Schëlter ze maachen, opzestellen an ze kucken, dass de ganzen Trafic ronderëm ka fonctionnéieren. Gëschter Mëtte war den Här Bausch bei engem ganz wichtegen Deelstéck, wou eng Vëlospist opgemaach ginn ass, dat war zu Klierf, fir déi Ubandung un d'Vennbahn kënnen ze maachen. D'Vennbahn, wéi Der wësst, touristesch eng ganz wichteg Vëlospiste, déi och hei op Lëtzebuerg kënnt, am Moment nach bis op Ëlwen, wou et wichteg ass, dat Tëschestéck kënnen ze maachen tëschent Ëlwen a Clierf, fir dann do op aner Vëlospisten eriwwer ze goen. National Vëlosweeër kënnen also mateneen ze verbannen. Dofir déi éischt, deen éischten Tour ass de Vëlo. Via Norden, deen net nëmmen den éischten an den zweeten August wäert gespaart sinn, mä awer och de fofzéngten an de siechzéngten August wäert gespaart sinn, dat heescht zwee Weekender, wou ee kann de Vélo via Norden fueren, zwee Weekender, wou een also kann déi Verbindung elo scho gesinn, wéi se ass. An op dëser Plaz un enk e ganz grouse Merci. de Gemengen, déi hei responsabel sinn, fir sech do op d'Bee gestallt ze hunn an ze soen, Hei, mir wëllen och gären do matmachen, dat do ass eppes ganz Wichteges, hei sinn d'Gemengen, déi sech gemellt hunn, fir deen Tour kënnen ze maachen. Dann den Tour Mamer, Kiischpelt, Koplescht, en Tour vu ronn 27 Kilometer, deen iwwert déi fënnef Weekender am August gespaart ass, wou et ganz flott Saachen ze gesi gëtt, déi ronderëm sinn, ganz flott Highlights, déi een um Tour ka gesinn, sief et eng den Distilleries-Musée, en Töpferei en Dëpperei-Musée, deen zu Nouspelt ass, wou een d'Péckvillecher ka kucken, wou een also gesäit, wéi flott Attraktiounen dass mer dach hunn, besonnesch och op verschiddene Pisten. Den drëtten Tour, d'Vallée vun der Mamer an der Uelzecht, dat ass en Tour vu 40 Kilometer, wou een duerch den Uelzechtdall, duerch de Mamerdall ka fueren, wou een d'Thiltz Millen ka gesinn, réimesch Bäder ka gesinn, also och do e ganz flotten Tour. En aneren Tour, d'Sir an d'Uelzecht, déi zwou Vallée mateneen verbonne, 55 Kilometer, wou een duerch en Naturschutzgebitt ka fueren, wou een also do och ka ganz flott Natur erliewen zu Lëtzebuerg. An eebe grad dat ass jo och d'Stäerkt vu Lëtzebuerg, Mir sinn e relativ klengt Land mat awer enormem Potenzial, mat enorme Landschaften, déi immens verschidde sinn, wa mer just de Süde mam Norden, den Oste mat der Stad vergläichen, d'Vallée des Sept Châteaux kucken, gesäit een also, dass et immens facetteräich ass, wat mer zu Lëtzebuerg hunn. Dofir ass et och esou wichteg, dass mer déi verschidden Tier hunn. Dann den Tour vum Guttland a vun der Musel, en Tour vu 85 Kilometer, wou een och do d'Schamwiss ka kucken, d'Wéngerte ka gesinn an natierlech och zum Ofschloss vum Dag e Wine-Tasting op der Musel ka maachen. Och do ginn et flott Infrastrukture wou een dann och ka säi 50 Euro Bong aléisen an dann den Dag drop weider Reesen. De Vëlo-Express wier ee ganz spezielle Sujet, wou et ebe vun Esch-Belval an d'Stad geet, 27 Kilometer, dee vum éischten August bis den 30 August gespaart ass, wou een eben och do kann d'Héichiewe vu Belval gesinn, d'Kockelscheier, awer natierlech och de Landmark, de Waassertuerm vu Leideleng. Och do gesäit een dann, wéi flott een dach kann a wéi séier mat 27 Kilometer ee kann Esch mat der Stad verbannen. Mir hu fir dës Promotioun vun der vum Vëlossummer 2020 Kaarten drécken ze looss drécke gelooss. Dir hutt se virun Iech leien. Déi kann een och um Internetsite velosummer.lu bestellen. An do, obwuel de Site nach net public gemaach ginn ass, hu mer awer schonn eng Rëtsch vun Ufroe kritt, fir d'Kaarten ze bestellen. Déi sinn zesumme mat Pro Velo gemaach ginn. Also gesäit een net nëmmen déi Tier vum Vëlossummer drop, mee och déi aner Tier, déi een op der Kaart kann gesinn. wou e Promotiounstool am Fong ass. Déi Kaart kann ee ganz flott huelen, fir duerch d'Land ze fueren, kann een se och mathuelen, fir Touriste kënnen ze weisen an eben och grad op där Kaart hin e ganzen Tour organiséieren, dat, wéi gesot, mat Pro Vëlo zesummen. Si gi vun deene verschiddenen ORTen, an ech wëll op dëser Plaz och den ORTe e Merci villmools soen, verdeelt un d'Partneren, sief et Gemengen, sief et Hotellen, sief et Syndicat d'Initiativen, Touristinfoen, Ginn déi Kaarten iwwerall verdeelt? Wéi gesot, op der enger Säit kann een se do mathuelen, op der anerer Säit kann een se bei velosummer.lu kann een déi Kaarten och kann een déi Kaarten och bestellen. Um Internetsite velosummer.lu fënnt een eng ganz Rëtsch vun Informatiounen. Dat si genereller iwwert d'Vëlosnetz, déi een déi een do ka fannen. Et ass op der anerer Säit awer och en Descriptif vum vun den Tier, déi am Kader vum Vëlosummer 2020 gemaach gi sinn, en Descriptif mat den Héichten, mat de Sehenswürdegkeeten, déi ee ronderëm, déi ee ronderëm fënnt, wann ee sech organiséiert fir den Tour ze maachen. Ass flott wann een och ka lénks oder riets eng Kéier vum Wee ofgoen, eppes aneschtes kucke goen. Och déi Informatiounen sinn op der Kaart an um Internetsite velosummer.lu mat drop. A ganz flott ass och e QR-Code do ze fannen, deen een also kann scannen an dann iwwer GPX oder KML Applikatiounen, dat sinn déi gängeg Applikatiounen fir Leit déi ganz vill Vëlo fueren, da kann eroflueden, sou datt een se dann och direkt um Handy oder um Apparat huet. Wann een da ka mam Vëlo do fueren, brauch een d'Kaart net ëmmer erauszehuelen. Et ass och ganz interessant, dat hei an de Kontext ze setze vum Bed and Bike Label. Bed and Bike Label ass e Label, dee vum Ministère iwwerreecht gëtt fir Betriber, Hébergementsstrukturen, déi speziell Konditiounen erfëllen, dass e Vëlostourist sech och nach en Tick méi wuel fillt, wéi vläicht an engem Hotel, deen net Bed and Bike gelabelt ass, dass een zum Beispill e lokal Vélo huet, dass ee Fléckgeschir do huet an aner Saachen. Dofir och ganz flott, dass déi. Bed and Bike Betriber och mat op der Kaart mat drop sinn. Wéi gesot, den Internetsite ass op 4 Sproochen, velosummer.lu, datt jiddwereen och déi néideg Informatioune ka fannen. En ass vum LFT, Luxembourg for Tourism, ausgeschafft ginn a mécht eben och déi Connectioun tëschent dem Visit Luxembourg an deenen anere Siten, fir wierklech all d'Informatiounen iwwert den Tourismus mat puer Klicken nëmme kënnen ze fannen. hunn eng ganz Mediecampagne ronderëm, fir och Promotioun ze maache vum Vëlossummer, sief et Radiospotten, sief et Internetsitten, sief et um Tram, wou wäerte Reklamme sinn, op de Busser wäerte Reklamme sinn, fir ebe grad och do eng Kéier déi Visibilitéit gesinn. An d'Kaart gesitt Der och elo ageblent, wou een also Ee kann no enke déi verschidden Tier kucken, wou een also gesäit, wat iwwerhaapt Lëtzebuerg mam Vëlo verbënnt, wéi ee Lëtzebuerg ka mam Vëlo erliewen. E ganz interessante, e ganz interessante Volet. D'CFL ass och an dësem Kader e ganz wichtege Partner, dat op där enger Säit, wéi ech et virdu gesot hunn, Mat deenen extrae Waggonen, déi elo eropgeschrauft ginn, fir den éischten an den zweeten August zum Beispill, dass ee mat méi Vëloe ka mathuelen, méi Vëloe kann an den Norden an dësem Fall fueren. Ech wëll awer och op dëser Plaz nach eng Kéier un den one hundred things to do. LU erënneren, wou een och do ganz vill Aktivitéiten, déi vun den ORTen, a vun de Gemengen ausgeschafft gi sinn, déi sech heirop grefféieren, also Aktivitéiten, déi op de Vëlossummer 2020 verweisen, Animatioune ronderëm, Aktivitéiten, déi ronderëm kënne funktionéieren, fir esou eng flott Vakanz wéi méiglech hei zu Lëtzebuerg kënnen ze. Erliewen. Wéi gesot, Vëlossummer 2020, en Deel vun der Strategie am Aktivtourismus zu Lëtzebuerg, deen net nëmme fir dëst Joer verschidden Outien developpéiert huet, de Movicarry zum Beispill, mee deen einfach wichteg ass, fir Lëtzebuerg als vëlostouristescht Land och kënnen ze promouvéieren. Soen ech Merci villmools. Si vläit Froen?
Ech wollt just séier froen, wann een elo ee vun deenen neien Tier do raussicht, ass een dann do, kann een do komplett dovun ausgoen, datt een näischt mat Autoen ze dinn huet, oder si just Deeler vun deene Strecke gespaart? Wéi gesäit dat aus? Déi Tier, déi hei op der Kaart mat drop sinn, sinn Tier, déi esou sécher wéi méiglech sinn. Déi Strecken, déi gespaart sinn, do ass et esou, dass et en allgemengt Fahrverbot ass, dass also keen Auto drop fiert. D'Regele vum Code de la Route, déi zielen awer. Mee natierlech, wann Anrainer do sinn zum Beispill oder Machines agricollen, déi kënnen doriwwer fueren. Dofir ass et och wichteg, dass de Code de la Route nach ëmmer zielt an dass och, wann ee mam Vélo iwwert déi Piste fiert, wou dann, vill manner Trafic wäert sinn, trotzdem et ëmmer ka sinn, datt awer eng landwirtschaftlech Maschinn oder en Anrainer awer do ënnerwee ass.
Jo, gudde Moien. Ech hätt eng Fro. Dir schwätzt vu Vëlossummer 2020. Wéi gesäit et doriwwer hinaus, 21 et cetera? Ech verstinn, datt Stroossespären net eppes ass, dat een, datt limitéiert als Strategie. Hutt Dir do och wëlles, un de Vëlosinfrastrukturen do weider auszebauen? Merci. Also ech invitéieren Iech elo scho fir d'Pressekonferenz Vëlossummer 2021, well et natierlech e ganz wichtege Volet ass vun der Strategie vu Lëtzebuerg. Stroosse spären ass punktuell eng Méiglechkeet. Den Här Bausch am Mobilitéitsministère ass och ganz aktiv drun, fir d'Vëlosweeër weiderhin auszebauen. An ech mengen, dass grad wichteg ass, souwuel fir Residenten wéi fir den Tourismus, dass Vëlos, de Vëlospisten-Réseau flächendeckend iwwer d'Land läit, dass also net eng Strooss muss gespaart ginn, fir kënnen d'Hir ganz z'organiséieren. Hei ass et fir en Appetizer kënnen ze ginn, wat ee ka maachen, wann ee Verbindunge schaaft. Et gëtt jo dat ganzt Netz, wat schonn och duerch d'Chamber gaangen ass, wou d'Vëlospisten, wéi d'Vëlospisten vun der Zukunft wäerte flächendeckend iwwer d'ganzt Land sinn. Ech weess, dass do ganz vill dru geschafft gëtt. Net méi spéit wéi gëschter ass jo zu Ëlwen nach, zu Klierf, pardon, nach en Deel opgemaach gi vun enger neier Vëlospist an och iwwerall soss am Land sinn d'Vëlospisten am gaangen ëmgesat ze ginn. Dat heescht, sécherlech net fir de Vëlossummer 2021 wäerte mer e flächendeckend Netz hunn, wat mer och kënnen touristesch promouvéieren, mee mir wäerten an Zukunft awer esou en Netz hunn.
Philippe Michel vum Tageblatt, Virun zwee Méint ass de Vëlossummer fir d'éischt virgestallt ginn op enger Pressekonferenz. Deemools ware 16 Strecke geplangt. Et sinn der sechs iwwreg bliwwen, dovunner dräi just fir Weekender. Ass dat net e bëssen enttäuschend, An als zweet Fro direkt hannendrun, Firwat dee Veto? Wat mengt Der, dat dee Veto, firwat hunn d'Gemengen esou e massive Veto ageluet? Also Dir hutt d'Fro gestallt ebe grad, datt verschidde Proposen um Dësch waren. Dat ass jo och grad d'Stäerkt vun deem Projet hei. Hei ass net decidéiert ginn, hei déi Stroossen do gi gespaart a fäerdeg ass et. Hei ass zesumme mat allguerten den Acteure gekuckt ginn, an dat sinn haaptsächlech och d'Gemengen, woumat d'Gemenge kënnen averstane sinn, wou si gesinn, datt et och wichteg fir si ass, verschidde Stroossen ze spären. Et si verschidden Tier iwwereg bliwwen, sechs Tier. Et muss een awer dozou soen, datt et 18 Gemenge sinn, déi heivu betraff sinn, 18 Gemengen, déi also den Accord ginn hunn. Ech mengen, datt verschidde Gemengen net domat averstane waren. Dat huet eng Panoplie vu. Argumenter, déi et do ginn, sief et well e Chantier vläicht op enger Strooss war, sief et vläicht well d'Streck grouss war, sief et vläicht, datt d'Gemeng selwer keen Intérêt dra gesinn huet. Ech muss awer soen, ech selwer hu mat, ech mengen, aacht oder zéng Gemenge geschwat, déi gesot hunn, hei mir kënnen Iech eng Alternativ ubidden, dat do ass nach eng Méiglechkeet, dat do ass nach eng Méiglechkeet. An ech mengen, den Norden zum Beispill ass e ganz gutt Beispill, wou ee gesäit, déi am Ufank am Fong net direkt esou betraff waren, déi sech awer dono gemellt hu fir ze soen, hei mir hunn do och nach eppes wat mer wëlle matman. Dat heescht, do ass natierlech d'Autonomie communale, déi zielt, wou d'Gemenge gefrot gi sinn. A wéi gesot, d'Stäerkt vun dësem Projet ass, dass jiddwereen zesumme, sief et d'ORTen, ProVelo, sief et de Ministère vun der Mobilitéit, de Ministère vum Tourismus, hei un engem Strang zitt, fir dee Projet Vëlossummer 2020 och esou staark kënnen op d'Been ze setzen.
Ech kommen nach eng Kéier op déi véier, pardon, déi sechs extrae Weeër, déi elo zousätzlech ausgewise goufen, zeréck. Sinn déi fir all Zort vu Vëlo oder si verschiddene Plazen just Mountainbikespisten? Wéi kann ee sech dat virstellen? Ech schwätze mol lo vu Vëlo natierlech. Deen zweete Projet ass, dat sinn aner Tier, wou et Mountainbikestier ginn. Do si mer am Tourismus ganz aktiv amgaange mat den ORTen drun ze schaffen. Dat ginn awer eenzel spezifesch Projeten. Hei ass et Pisten, déi op der Strooss sinn, wou een also mam normale Vëlo, soen ech mol esou, ka fueren. Mee wann een awer Loscht huet iwwer d'Strooss mam Mountainbike ze fueren, kann een dat natierlech och ganz gäre maachen.